Khrihfa upa na ṭuan chung lawng nai pumh i Khrihfa upa ṭuan ti lo i nai pumh te lai lo zong kha hngal dih cia. Zarkhat khai ni nei thiat i a hmai zarh in na ram deuh lai zong kha Jesuh nih a hngalh cia. Kuak nai phiat i a hmai thla in na zuk ṭhan lai zong kha Jesuh nih a hngalh cia. Nu bu upa si chung lawng i biakinn i thla cam i nu bu upa si ti lo i mi a tlaihkhan rumro lawng te na um te lai zong kha Jesuh nih a hngal dih cikcek buin kan tuah te lai mi le kan tuah khawh lai mi le kan derthawmnak le kan ṭhawnnak vialte hngalh dih cikcek buin Jesuh nih a nupi ah a kan ham mi kan si caah Pathian hi na deuh kho lo kan nih kan ruahnak cun Pathian nih khamnak a kan pek ah hin a fel tuk te lai ti a kan ruah i ka vun fel lo poan Jesuh hi a lau lengmang rua tiah na ruah i Jesuh hi na kong ah zeitik hmanh ah a lau bal lo an khamka te hin thlan khor na luh lai thiang na nun vialte hi an hngalhcia dihmi na si caah zeitik hmanh ah Jesuh hi na kong ah a lau kho lo ti hi tuzan ah chim ka duhmi a si Pathian nih an nupi an thim tikah Jesuh nih an nupi ca an co tikah hin hla sa kho lai zum awk a tlak bak lai a fel lai tiah an thimmi na si lo thim tlak kan si lo bu ah kan fel lo bu in a vel a dawtnak ruangah a nupi ca hammi kan si caah kan tlin lo ruangah hin Jesuh nih mark a kan thim bal lo kan Pathian a min thangtharim ko sem cucah cun kan tlin lonak nih hin Jesuh hi a lauter bal lo ti hi zeitik hmanh ah na philh lo dingah ka duhmi a si zumtu vialte nih kan ngeihmi hi zungzal nunnak a si i zungzal nunnak a ngeimi cu rawh ṭhan ti khawh a si lo i Pathian nih a biatin a kan pekmi pakhat te lawng lawng um i a biatin a kan pekmi pakhat te cu zungzal nunnak lawng lawng a si na nupi hi bawipa nih an hlanmi a si na fanu na fapa le hi caan tawi te ca bawipa nih an hlanmi a si chawlava ka ta na timi hi an kenter sawsawmi a si in le lo hi na umnak ca caan tawi te ca an hlanmi na si Na damnak zong caan tawi te ca Bawipa nih an hlanmi si vawlei cungah ngeih taktak mi pakhat hmanh kan ngeih lo hi ziah atu tiang na fian lo phaisa na ngeihmi a tlawm a tam tam deuh na ken i kan lung a puamnak tlawm deuh na ken in na ning a zahnak hawinak in na sam a sau deuh i na luthik a thatnak hawinak in na sam a tlawm deuh i na ning a zah deuhnak hawinak in na tlachor tit a tam deuh i na kal i pungsan na, na pungsan a hman lonak hawinak i khoimom na tung khan a san deuh i pumh chuah tik i hoi hnu deuh i chuah i hmai bik i thut na hmannak te hna hi zeidah si tiah cun kan ngeihmi tak tak kan hngal lo i a kan hlanhmi cungah nun ṭhumh hmangmi kan si caah phaisa na ngeihmi hi ka ngei na timi hi bawipa nih an hlanhmi na si kha a si kha na fia na si siah cun phaisa nih na lung zeitik hmanh an puamter lai lo inn na ngeihmi kha bawipa nih dornak ca chekhat te a ka hlanhmi si ti kha na hngalh a si siah cun zeitik hmanh ah na in ṭhat ruangah na lung a puam hrim hrim lai lo kannih cu kan tawngtham mi nih kan thinlung a vam lengmang nak a ruang hi na ngaih mi ah na ruah i mi hlat mi na si kha na philh lengmang ca na tongh mi nih na lung an puamter i na tongh lo mi nih na ning an zahter lengmang nak hi nun ṭhumnak lo ah na nun na ṭhum ca si bawipa nih a piat in a kan pek taktak mi cu zungzal nunnak te lawnglawng hi lak ṭhan awk ti lo in a kan pek mi cu si kan nun kan ṭhumh lainak hi inn ah ṭhum a tlak lo mi thil na hlan tikah mi thil hlan mi hodah ai uapi bal mi motor kan i hlan tikah mi motor kan i hlan tiah pei kan um kha mi thil kan hlan tikah mi thil kan hlan tiah pei ralrin ten kan tong tham i mi thil hlan i ai uah mi cu mi vialte lakah mi bang lo pei kan si kha mi thil hlan min zeitik hmanh ah lungpuam phung a si ṭung lo nihin i na tongmi na thammi na sinak vialte hi bawipa nih an hlan chungmi lawnglawng a si porhlawtpi awk pakhat te lawnglawng kan ngeihmi cu bawipa nih a biat in an pekmi zungzal nunnak te lawnglawng hi zingai chim awk chunai chim awk zanlei ah chim awk le i uahpi tlak kan ngeihmi cu zungzal nunnak te lawng a si kan pathian min thang ṭhem ko seh Thil dang zeihmanh i uahpi awk kan ngei lo i kan i uahpi dingmi cu zungzal nunnak lawnglawng hi chuh ṭhan ti lo dingin pekmi pakhat te lawnglawng kan ngei i nang cu hlanhmi chung tu ah na nun na ṭhumh i pekmi tu kha cangkang nawn in na tong cu zungzal nunnak na ngei maw kham nai fiang maw na hei tia ah, kan nih te hna na ti na lo voi kong ma kan in hal na fel la fel lo kong ma kan in hal jesu nih an tua piak mi na cohlan nak kong lo ko kan in hal na kum voi le na la kha kong kan hal tu ahcun aya siapa kai ka la kha to tlom te na ti kha aman ko zungzal nunnak na ngei maw tia kan hal a si sia cun i chem ne du la nangma tua mi si lo caah cemniat ding phun si lo zungzal nunnak na ngei ahcun ka ngei tiah ta tette na khan i herhnak ah a phuan zong na phuan ve tawn pathian minung hna jesuh kan zumh i bawipa nih lak ṭhan awk ṭha ti loin a piat in a kan pekmi hi zungzal nunnak lawnglawng hi hal ṭhan ti lo dingin a kan pekmi pakhat a si na mit na hnar na takpum i pumtlinnak hman hi zeican kan hman lai a fian ṭung hman um lo i lak ṭhan ti lo dingin bawipa nih a kan pekmi pakhat te lawng lawng ummi cu zungzal nunnak te lawng lawng hi a biatin na ngeih khawhmi a si hi philh hlah law zungzal nunnak tuah na nun ṭhum law vawlei thil dang vialte hi na kutpar na tongh lai i na ngeihmi an si lo kha philh hlah law